Ond am rŵan, na i drosglwyddo i Aled, a dowch i ni gael camu i fyd pumed gainc y Mabinogi. Ia, camu i fyd ydi o, yn, yn, yn llythrennol. Yym, mae Peredur a fi wedi ymarfer y sgwrs 'ma'n barod yn fyw ar Radio Cymru. Yym, felly, 'dan ni wedi cael y sgwrs, 'dan ni wedi cynhesu. Ond ia, pan ddudodd y criw yn gwaith ti'n mynd i gael, ti'n mynd i gael sgwrs am bumed gainc y Mabinogi, o'n i fel, be? Mae yna bumed? Mae hwn yn peth bwysica ers llawysgrif Hendreg Adredd medda fi, mae hyn yn wych. Ond ia, ffrwyth dychymyg yym Peredur, mae yna ma yna glymu, mae yna ma yna fynd o un lle i'r llall, ond fel o Marged yn deud, yr syniad yna Peredur, y posibilrwydd bod yna bod yna bumed gainc, mae o'n lwmp o le da i ddechrau. Ydy, mi nes i astudio pedair gainc y Mabinogi pan o'n i'n brifysgol am y tro cynta. ac yym mi o'n i wastad yn licio yr yr syniad o bod yr yr llawysgrifau sy gennym ni ar gyfer y Mabinogi ddim yn cynrychioli fersiynau mwyaf cynnar y straeon. Mae'r llyf- y llawysgrifau sy gennym ni yn deillio rhyw 700 mlynedd yn ôl, neu lai. Yym, ond mae'n amlwg bod y straeon sy' 'di sgwennu'n rheina yn rhyw fath o fersiwn hwyrach o ryw stori ysgwreiddiol. A felly be' o'n i'n meddwl oedd, beth os mai dim ond pedair cainc sydd wedi goroesi drwy hap, a bod 'na bumed yn wreiddiol oedd yn rhy beryglus i'w sgwennu lawr. Achos mae geiriau'n gallu bod yn beryglus, mae straeon yn gallu bod yn... gallu cael effaith ar rywun, ac felly mae... o'n o'n i... gen i... wnaeth yr syniad yma ddŵad, beth os oes 'na rywbeth... mae'r mae'r creu pedair gainc mor ganolog i chwedloniaeth a hunaniaeth llenyddiaeth traddodiadol Cymru, nes bod y syniad bod 'na,

Y freuddwyd ydy bod chi yn ffindio llawysgrif, long lost manuscript, yym ac dyna sy'n digwydd yn y yn y dechrau'r llyfr, ond be sy'n digwydd os ydy'r llawysgrif yna yn lawysgrif oedd i fod i gael ei guddio neu ddinistrio? Felly dyna lle wnaeth hyn ddechrau ohono fo, wnaeth yna bob math o syniadau wedyn ffrwydro yn fy mhen i i ddatblygu'n stori ehangach. Ia, a mae yna bobl wedi defnyddio, fel y soniodd y Marged, yr eiriau hyfryd yym i ddisgrifio'r llyfr a- ar Twitter. Wnes i iwsio emoji a Yy os ga i sôn am y Ffrangeg nes i ddefnyddio, bloody hell, ond dyna fy ngeiriau fi wedi o hynny, achos wir rwan mae hon yn siwrna sy'n mynd â ni yym i i i sawl cyfeiriad. Yym a stori fer oedd oedd y Cnewyllyn, yr Hadyn, yym i yym i Steddfod Rithiol 2000 yym ac ugian. Yym Ie. o'n i am ofyn, ydy honno yn y gof- yn y gyfrol neu ehangu o... Na, ma' hyn yma. Ia, ar ei ar wa- ar ei ar ei phen ei hun, ia? So mae Nawn ni ddod nôl eto ella wedyn at pryd mae'n y nofel neu ddim ydi o, ond yr ai- yr ail bennod neu'r ail stori ydi Plant Llŷr, a hwnna oedd y stori nes i ddanfon yy i gyflwyno i'r gystadleuaeth, a nes i sgwennu hi funud ola, dwi'n meddwl a- a- ag ar ddiwrnod c- dyddiad cau, achos yy yy bob tro arall yn y mywyd dwi d- submitio betha lot cyn deadlines, ond y tro yma nes i submitio fo reit ar y deadline. Yym ac yy mi oedd hwnnw'n stori oedd raid chdi ffitio fo i fewn i 500 o eiriau, ac oedd y y thema oedd gobaith ac wedyn nes i gael syniad a sgwennu fo a mwynhau neud hynny a wedyn jyst sgwennu mwy wedyn. Ma'r stori yma, mae 'di mae 'di mynd chydig bach mwy na 500 eiriau, mae rwbath ryw 790 neu rwbath erbyn hyn, ond o'n i'n licio'r sialens o o o gydwyso syniad a stori a naratif a cymeriadau i fewn i ryw ddwy dudalen a hanner, felly mae 'na rei straeon byr iawn yn hwn a mae 'na rei sy definitely ddim yn wir. Reit. Straeon, casgliad o straeon byrion neu nofel? So, pan wnes i pitsio hwn i'r Lolfa, siarad efo, efo Margaret Tudur f'yma, am, am y tro cynta, mi o'n i'n disgrifio fo fel nofel gomposit, composite novel. Ac beth ydi o, mewn ffordd, ydi cylch o straeon byrion, ond bod y straeon i gyd yn dod at ei gilydd i ddeud stori fwy. Ac felly, mae o ar un llaw yn... gasgliad o straeon, a fedrwch chi bigo unrhyw un o'r straeon neu'r penodau a darllen o ar ei phen ei hunin, a mae'n gwneud sens, weithiau. Neu fedrwch chi ddechrau darllen o'r dechrau a gweithio'ch ffordd drwodd i'r diwedd, ac wrth i chi ddarllen dach chi'n dechrau gweld bod nhw ddim jyst yn straeon ar wahân, bod nhw'n dechrau bwydo mwy na'i gilydd a mae 'na ryw sylw sy'n digwydd yn hwyrach ymlaen yn wneud i chi sylweddoli bod rhywbeth dach chi'n ddarllen yn yr ail bennod yn dechrau 'neud sens gwahanol neu dach chi'n gweld o ochr wahanol. Ac wrth bo chi'n cyrraedd y diwadd, ma' 'na twist ar y diwadd a 'dan ni'm yn amseru'r twist na 'dan, Aled? Da ni'm yn gwneud hynny. Ond 'dan ni'm yn sôn am, ma' 'na, ma' 'na, ma' 'na lot o spoilers, felly peidiwch â sbwylio fo os da chi'n yym yn darllen o cyn neb, neb arall. Ond mae o'n, y ffordd dwi 'di ddeud o yn yr, yn y rhagair ydi bod, bod, bod, da chi'n, da chi'n cael eich gwobrwyo os da chi'n graff. Os da chi yn perceptive, da chi'n darllen drwyddo fo ac yn dechrau gwneud gwaith detective. Ac un o'r petha, y profiadau o'n i isio rhywun gael oedd, Pam dach chi'n academydd neu'n ysgolhaig neu yn astudio llenyddiaeth neu hanes neu hen hen gereiriau? Dach chi yn yym dach chi yn dechra gweld cysylltiadau rhwng pethau a dach chi'n dechra de- dallt a dehongli yr awdur gwreiddiol o gannoedd o flynyddoedd yn ôl a dechra trio meddwl beth oedden nhw'n feddwl. Ag wrth bo chi'n darllen hwn, gobeithio, dach chi'n dechra teimlo fel y person sy'n ffeindio yr yr Pumed Gainc y Mabinogi yn y llyfrgell ac yn dechra darllen, yn dechra sylweddoli y gwirionedd, achos ma' 'na wirionedd, reit, the the the big truth, sydd ddim yn cael ei esbonio'n gyfan gwbl. Dwi'n trio deud o heb sboilio pethau dydw. Mae'n anodd. Mae 'na ryw gyfrinach, sawl cyfrinach, ac mae rhaid i chi, dach chi'n dechrau sylweddoli ac mae'r llen yn dechrau cael ei godi wrth i chi ddarllen ymlaen. A dyna o'n i'n trio wneud, fel bod o, mae'n gwneud i chi deimlo fel bod chi'n ysgolhaig. A mae 'na rai ysgolheigion yn yr ystafell 'ma. Ac mae ella, dwi'n meddwl, dwi'n siwr sa'r holl academyddion ar yr ystafell yn yn meddwl, sa neb eisiau teimlo fel academig, de. Ond, os dych chi eisiau teimlo fel academig am 8 mis 99, rhatach y gyll hyd ydi. Um, so, um, ac, ac i raddau, de, dyna pam o'n eisiau clawr fel hyn. Felly bod y clawr yn haws i ddangos. Dwi wedi rhoi clawr llyfrgell ar hwn. Um, os da chi'n edrych ar y clawr, mae o yn trio edrych fel y llawysgrif. Yym, y ll- y stori gynta', neu'r bennod gynta', ydi Y Llyfr Glas. A'r Llyfr Glas ydi'r llawysgrif sydd yn cynnwys pump o geinciau'r Mabinogi. Ac o'n i isio i chi ddechrau teimlo wrth bo' chi'n agor o, fatha yn prynu fo, a edrych ar y cefn a'r blaen, bo' chi wedi ffeindio'r Llyfr Glas. A felly o'n i isio blyrio'r llinellau rhwng y profiad o ddarllen a profiad o ddarganfod. Ie. A mae o fel derbyn darn o jigsaw, yn fy marn bach di bwys i, a ti'n rhoi dy jig... Ie. Mae yna drefn i jigsaw, mae yna drefn i um, i hwn, os, os wyt ti am weld o felly. Um, a mae be ti di greu yn, yn, yn dwi'n meddwl bod o'n chwa awyr iach i, i sgwennu yn y Gymraeg, um, a, a mae o'n lyfr arswyd cosmig, fel ti'n mm. disgrifio fo, y llyfr arswyd cosmig Cymraeg cyntaf rioed. Um, o gofio hynny, um, mae werth sôn, sôn am, um, am, am y genre, ars, yeah. dwi'n licio dweud y gair genre, So, arswyd cosmig, be di'r genre arswyd cosmig? Ok, arswyd, arswyd cosmig, cosmic horror, yn y genre gafodd ei ddatblygu yn America ryw ganrif yn ol, fyswn i'n deud. Mae o'n deillio o, o cyn hynna, mae 'na enghreifftiau o, o'r cyfnod Fictorianaidd, ond mae o yn dod yn amlwg tua'r 20au a'r 30au o'r ugeinfed ganrif. Yym, rhei o'r, o'r prif awduron ydi pobl fel H. H. P. Lovecraft ac, yym, Robert Howard, awdur Conan the Barbarian a pethau fel yna. Um, ac mi oedd, yn, oedd, oedd o'n uh, genre oedd yn boblogaidd yn yr cyhoeddiadau pulp, pulp fiction efo pwy fach. Um, hynny ydy, yr, yr nofelau a cylchgronau braidd yn sketchy oedd pobl yn ddicio brynu, ac oedd yr, yr syniad o arswyd cosmig yn symud i ffwrdd o arswyd Equals vampires a werewolves a mummies ag anghenfilod mawr amlwg, ac yn mwy tuag at arswyd sydd yn wneud i chi deimlo rhyw chwythdod, ie, rhyw anniddigrwydd, ac be y craidd arswyd cosmig ydi bod pobl yn sylweddoli bod 'na fwy i fywyd nag oedden nhw yn ei gredu, Ac mae o'n cynnwys pethau fel pobl yn sylweddoli bod 'na ryw greaduriaid extra-dimensional yn rheoli pethau. Ac dydi hynna ddim yn anghreidiol yn digwydd yn y llyfr yma, ond mae'r syniad 'na bod bod gennych chi ddim gymaint o reolaeth dros y bywyd chi ag oeddech chi'n meddwl bod gennych chi yn rhywbeth sydd yn peri eitha lot o ofn i fi, ac o'n i'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth sydd yn gallu bod yn yn bont rili neu'n neu'n neu'n springboard i i i i ddelio efo themâu rili reit ddiddorol. Mm. Ie. A a a a ddown ni at, dwi isio dod at hynny yym yn nes ymlaen yym a dwi wrth fy modd pan ma' yy y petha 'ma'n digwydd, pan 'dan ni'n clywed awdur yn darllen 'i waith ei hun a ma' Peredur yn mynd i ddarllen Putin Iwan o bennod y llu dwi'n meddwl, ie? Ie. So, yn y yn y bennod yma mae'r cymeriad A mae pob, mae pob penod o, yn, yn y person cyntaf, a mae pob uh, penod falle yn berson gwahanol. Um, ac yn y benod yma mae rhywun wedi um, mynd ar y we a wedi ffeindio hyn yn ar grŵp trafod ar y we lle maen nhw'n trafod y Mabinogi ar y dark web, right? as you do. Ac mae rhywun ar, un o'r aelodau eraill yr grŵp yma o'r enw Dan wedi um, deud dwi di ffeindio'r bumed gainc sy'n rhywun eisiau darllen hi. Ac dydy'r cymeriad, yr, yr, yr, yr narrator, yr adroddwr, ddim wedi cyfarfod Dan. Felly mae nhw yn mynd i gyfarfod o mewn rhyw bentra nghysbell yn y mynyddoedd ac mae Dan ydy'r unig berson sydd yn y neuadd ac mae Dan yn um, gwahodd ni, yr adroddwr, i mewn i'r neuadd. Neuadd fach oer a llychlyd oedd hi, efo ambell hen gadar yma ac acw. Mi esteddon ni'n dau mewn cadeiriau ychydig droedfeddi ar wahân. Tawelwch am dipyn. Felly, medda fi, ti 'di ddarllen hwn? Nodiodd Dan, i lygad gwyrdd yn llachar. Mi o'n i'n teimlo fy hun bron yn nofio ynddyn nhw. Y mae'n hen, hen lyfr, medda fo, ac yr oedd yn ddrud i'w brynu. Mi oedd ei lais o'n foethus, yn gysurus, efo rhyw dinc annisgwyl iddo fo. Cymraeg ail iaith, o bosib, ond eto'n hen ffasiwn braidd, fel iaith rywun oedd wedi dysgu o Feibl William Morgan. Nath rywun arall ateb dy edefyn di, gyfynas i. Sgwyddodd Dani ben. Ei wên fymryn yn drist. Nid ydyw pawb mor ddewr â thi. Yna, estynnodd at gefn ei gadair a chodi hen sgrepan fel yn unllan. Allan o'r bag dyma fo'n tynnu pecyn oedd wedi lapio mewn papur brown. Rhoddodd y parsel yn dyner ar ei lin a thynnu'r papur oedd amdano fo. Mi wnaeth o hynny yn araf, bron yn serchus. Pan ddadlapiodd dan yr haen olaf o bapur, ni welais i'r llyfr. Llyfr bach oedd yno, Cyfrol eithriadol o hen mewn clawr glas tywyll. Clawr bratiog a budur efo creithiau a rhwygiadau ar ei draws. Mi oedd tudalennau melyn crebachlyd yn ymwthio'n flêr rhwng y clorian. Estynnodd Dan y llyfr ata fi. Dyma ti. Y mae'r pum cainc ynddo. Dyma'r gwirionedd nad oes ym mron neb arall yn fyw heddiw wedi ei weld. Mi ydi lygid fel sêr ar donau. Mi gymrys i'r gyfrol ganddo fo, ddim yn betrus ond yn awchus, a'i rhoi hi ar y gadar wrth fy melin. Gan lyfu fy ngwefusau, mi agorais i'r llyfr at y dudalen gynta. Llawysgrifen fach iawn, welish i, mewn arddull mor anarferol, nes waeth iddi fod mewn iaith wahanol. Daeth chwa o siom drostai. Doeddwn i ddim ar unrhyw bwynt wedi ystyried fysa hwn yn rhyw hen Gymraeg, a finna methu darllen Cymraeg canol hyd yn oed! Beth oeddwn i di ddisgwyl? Ond mi deimlais i law dam ar fy ysgwydd eto. Ymlaciais yn syth. Na phoener! llais Dan yn gynnes yn fy nghlust. Y mae'r ieithwedd yn gymhleth yn sicr, ond tro dithau i'r bumed gainc, ym mhle y mae'r darn papur yn nodi i ddechrau, A daw pob peth yn glir, gobeithio. Mi oedd stribed melyn wedi cael ei roi rhwng dwy dudalen tua'r cefn fel marciwr. Mi droes yn ofalus at y dudalen honno, y memrwn yn clecian. Diolch, medda fi, fy nghorn gwddwi'n sych. Mi oedd y llythrennau ar y dudalen hon yn wahanol i'r lleill, yn llai taclus, yn fwy angerddol. Craffais i ar y geiriau cyntaf. anadl dan bron ar fy ngwar, y geiriau. Wrth edrych yn agos, yn agosach, mi oedd y geiriau fel petai nhw'n nofio o flaen fy llygid i, yn datod ac yn ailffurfio'u hunin i mewn i siapiau a llythrennau oeddwn i rŵan yn medru'u dehongli. Dyma ddechrau pumed gainc y Mabinogi. Um, y bunmed gainc, a, a fel ti wedi dweud ar y dechrau, cyfres o straeon byrion yn sefyll ar ei llaed ei hunain. Um, oedda ti'n yn cynllunio neu wyt ti'n sgwennwr greddfol? Mae'n aelfen o'r ddau. Um, Mi, mi, y ffordd o'n i'n sgwennu oedd mod i yn cael syniad ac wedyn os o'n i'n cael y cyfle i ista lawr a sgwennu fo. Mae rhai o'r straeon yn, yn, yn rhywbeth nes i sgwennu mewn diwrnod neu ddau diwrnod um, ac wedyn di mireinio nhw wedyn, ond, ond o'n i, dwi'n tueddu os dwi'n cael, os dwi'n cael y syniad mae'n gallu dod allan. Ond wrth i'r straeon ddatblygu Yym, o'n i wedyn yn sylweddoli lle oedd 'na fylchau yn yr stori ehangach, yn y stori fwy, a wedyn o'n i'n ddechrau cynllunio, ocê, pa fath o stori, pa fath o themâu sydd angen cael eu cynnwys yn fyma, lle dw i'n dropio'r hints ar gyfer pethau fel hyn, pa drefn dw i'n gosod mewn pethau fel 'na. Felly, mi oedd o'n datblygu yn fwy o'r jig-so o'n i'n gorfod ei adeiladu ar y dechrau, yy wedyn creu'r holl ddarnau ar wahân ac wedyn trio ffitio nhw at ei gilydd wrth i fi fynd ymlaen. Mae 'na lot o nôl-ymlaen 'di gorfod bod. Oes. Rhwng be' oeddach chdi'n mynd i fwriadu'n wreiddiol felly? Oes, mae 'na, ia, mae o, mae o wedi newid wrth i ni, wrth i ni fynd, ac mae 'na rei o'r straeon wedi datblygu perth, yy, cysylltiadau nad oedd 'na ar y dechrau wrth i fi feddwl am ffyrdd o, o, o, yy, gael rhein i gyd yn yr un bydysawd, yn yr un shared universe, felly. Yym, a wnest ti sôn am gysylltu bob un, y llinyn arian yna drwyddyn nhw i gyd, Eto, hwnnw'n fwriadol o'r dechrau'n deg neu oeddat ti'n gweu'r patrwm yn Nad Wyn? Os nei di, os nes di son am y stori nes i roid i fewn at y gystadleuaeth y gadar yym neu'r stol ryddiaith Ie. ac yym Plant Llŷr ydi enw hwnna ac mae hwnna yn cynnwys bron iawn yr holl elfennau Mae drysau'r sinema yn cau wan os dach chi'n gallu seinio os dach chi'n gallu seinio wan. Dwi'm 'bo os 'di Batman yn well. Yym. Be'n dweud? Mae'r stori yna'n cynnwys lot o'r rhan, y rhan fwyaf o, o graidd y stori, fyswn i'n deud. Um, ac felly mae o yn, mi oedd yr, mi oedd yr dechrau llinyn arian yna ar y dechrau, a wedyn oedd yn fater o sut i, i ddewiso drwy'r straeon. A dydy pob stori ddim yn cyd-fynd efo pob stori, mae yna rhyw sawl, sawl is-blot yn dŵad, a mae yna rei pethau neu rei cymeriadau, da ni ddim yn dod i nabod mor dda rhai o rei eraill, Ac mae hynny'n fwriadol achos ma', ma', dach chi'm yn fod i ddallt bob peth erbyn y diwedd, dach chi'm yn fod i ddallt jyst digon i fwynhau o. A ti 'di llwyddo i neud yym hynny. Ti am ddarllen ffwtso o bennod yym Tana'r Delyn Ddu yym rŵan? Yym ma' hon, ma' hon yn bennod ddychrynllyd. Yym a a trw'r dychryn a'r ofn yym neges am yn am yn diwylliant ni sydd yn fan hyn. Ie. So ma'r côr yn mynd i ganu rwbath y munud. So dwi 'di dewis yr y stori yma yym Tanau'r Delyn Ddu Yym, achos yy 'dan ni'n mynd i gael cân am delyn yn munud. Ond yn y stori yma, yym, mae'r adroddwr yn prynu telyn, prynu telyn deires am ugian punt mewn antiques fair, a mae'n guaranteed o fod yn hollol no, dim problemau o gwbl efo telyn deires sy'n prynu am ugian punt. Be mae'n ffeindio ydi, er bod nhw rioed 'di cael gwers delynau, maen nhw'n gallu chwarae'r delyn, y canu'r delyn yn anhygoel. Ac dyma beth sy'n digwydd wedyn. Nes ti'r côr eisiau dod mlaen, y côr lawr. Roedd hi'n nos Wener, ac roeddwn i ar fy mhen fy hun yn y tŷ. Roeddwn i wedi bod mas drwy'r dydd gyda gwaith ac yn awchu i ddod adre i gael mynd at yr offeryn, bron nes mod i'n chwysu, chi'n gwybod. Ond pan genais i'r delyn y noson honno, roedd pethau'n wahanol. Roedd y lliwiau a'r teimladau yn fwy dwys rywsut, yn fwy brawychus, wrth iddyn nhw chwyrlïo o'm cwmpas i a thrwy fy ngwythiennau. Teimlais yn chwithig ac yn dost, ond allaf i ddim stopio canu. Roedd yr alawon yn hynod y noson honno, yn orchestral, chi'n deall. Neidiai fy mysedd fel storm o gwmpas y tanau, ac roedd fy nodau yn orfoledd ac yn artaith ar yr un pryd. Dyna'r tro cyntaf i mi deimlo fel petai rhywun arall yno gyda mi, yn y stafell, fel petai anadlu twym ar fy ngwar, a dwylo crebachlyd yn cydio yn fy rhai i. Ond roeddwn i ar fy mhen fy hun. Dim ond y fi a'r delyn. Cwmpais yn y diwadd oddi ar y stôl. Roeddwn i'n crynu fel petai'r ffliw arna i. Roeddwn i mewn poen, a dyna pryd sylwais i bod blaenau fy mysedd yn gwaedu. Roedd dafnau gwaed wedi staenu'n llaith dros y tanau tywyll. Cropiais i gadair fawr, plygu fy hunan lan fel mae ci bach yn ei wneud, a mynd i gysgu. Ddihunas yn hwyrach yn y nos. Wyddwn i ddim mai oedd unrhyw un arall adre, ond roeddwn i'n teimlo presenoldeb. Rwy'n gwybod fel mae hynna'n swnio. Nid ysbryd wy'n sôn amdano ond rhywbeth gwahanol, rhywbeth pwerus, tu hwnt i beth oeddwn i'n gallu weld neu ei ddeall, heblaw fy mod i'n gallu ei deimlo fe. Curai fy nghalon fel ratl ac roeddwn i'n chwys drosodd. Clywais, wi'n siŵr o hyn er mor anhygoel mae'n swnio, clywais lais yn sibrwd rhywbeth. Nid llais person, llais peth. Y geiriau yn amhosib ac yn annealladwy. Ag ia, 'da ni yn mynd i wneud rhywbeth peryg 'wan. Gwahodd y côr yn nes at yr alcohol. um, a mae Catrin yn gorfodi Peredur i ymuno yn y côr ar ei noson ei hun. Um, fel bod chi ddim yn gorfod syrffedig gwrando arna, arna fi ag Aled, um, mae'r côr yn mynd i ganu cwbl o ganeuon. Un rwan, a gan dan ni'n mynd i ganu rwan ydy Trefniant

mwy gan y côr um, yn y man. Um, y, y, byd, y byd nesaf, y, y, y lle arall, um, y, y, y, y lle na sydd yn bodoli wrth ochr yn byd ni. A da ni fel pobl wedi, wedi colli cysylltiad efo efo'r byd yna mewn mewn byd sinigaidd lle ma' bob ateb ti isio a- ar Twitter. D- 'dan ni 'di colli gafel ar rwbeth? Ie, un o'r pethe sydd yn ymddangos fwy nag unwaith yn y bedair cainc y Mabinogi ydi y syniad o ryw fyd arall sydd yn bodoli mewn paralel efo'n byd ni. Yym, yn, yn, yn annwfn, mae'n gynnu, mae'n cael ei ddisgrifio fel, yn gyffredinol, yn, yy, yn sicr y gainc gyntaf, sef pwyll yn debyg, ddyfed. Ac mae'n rhyw fath o fyd arall, dach chi'n gallu teithio iddo fo os dach chi'n cael mynediad yno. Ac, yym, mae'n, mae'n reit debygol bod y syniad canoloesol yma o annwfn yn plethu i fewn ac yn deillio o hen syniadau i wneud efo pethau fel tylwyth teg, y syniad dan ni'n gweld o, o bobl yn, yn, yn ti'n mynd drwy rhyw ddrws hud ac yn ffeindio dy hun mewn rhyw fyd gwahanol sydd efo lliwiau gwahanol neu rhyw, rhyw reolau ffisics gwahanol a pethau fel yna. Ac mae'n amlwg bod hyn yn beth yn, yn bwysig neu o leia yn nodedig i Gymru ers talwm. A da ni'n gallu gweld bod nhw yn wirioneddol yn, yn coelio mewn tylwyth teg neu, neu bethau debyg i hynny. Ydych chi'n gallu gweld hyd yn oed hyd at rhyw ddwy ganrif yn ôl am folk remedies, ie, y ffisig a moddion traddodiadol fysa'r dynion hysbys yn perthyn i rhannu, ar gyfer fatha be sy'n digwydd os ti'n cael dy saethu gan y tylwyth teg a pethau fel 'na, reit. So mae o'n, mae o'n, ma' ma' ma' hyn yn rhywbeth oedd Cymru, i raddau, yn credu ynddo fo, ond oedd y ddi- oedden nhw'n, 'dan ni'n gallu gweld, neu o leia', dychmygu bod yr Cymry oedd yn sgwennu'r Mabinogi ac yn clywed y Mabinogi yn y cyfnod Oesoedd Canol reit hwyr yn ddim yn gweld problem rhwng, er enghraifft, coelio mewn Duw Cristnogol y nefoedd a cofio coelio mewn annwfn neu rhyw rhyw fyd arall, rhyw rywbeth sy'n bodoli jyst tu hwnt i dy peripheral vision di y tu ôl i'r llen. Ac o'n i'n ffeindio hynny'n ddiddorol iawn, yn enwedig fel rhywun sy' 'di Un o fy hoff bethau pan o'n i'n fy arddegau oedd i ddarllen oedd gwaith J.R.R. Tolkien, awdur Lord of the Rings a Silmarillion a Hobbit a pethau fel 'na. Ac beth oedd Tolkien yn wneud oedd trio, mewn ffordd, yym creu mytholeg ar gyfer yym Prydain, am wn i, reit, yn benodol Lloegr. Ond mae 'na lot o elfennau o'i waith o sydd yn trio rationaleisio pethau fel tylwyth teg a'r pethau arallfydol. Ac oedd hynny rili 'di 'di codi fy niddordeb i i s- gynnwys rhywbeth fel hyn yn y nofel ac achos yn yr genre arswyd cosmig oeddwn i'n sôn amdano fo gynnau mae'r syniad o bod 'na rywbeth beyond the veil, tu hwnt i'r llen, rhywbeth 'da chi'm yn gweld ond mae o yna o'n cwmpas ni sydd yn gweithredu yn yn opereitio ac yn efo rhyw fath o bŵer 'da ni ddim yn ddall oni bai bod ni, 'da ni'm yn ddall a 'da ni ddim yn gwybod amdano fo oni bai bod yn llygad ni'n cael ei agor rywsut. Ac yn yr, yn lot o straeon yym Lovecraft ac a'r swydd cosmig fel 'na, y y darllen hen lyfrau ac a a ac ffindio hen yy gerrig efo n- petha di naddu ynddo fo. Dyna sut ma' rywun yn ffeindio allan am y gorffennol. Ac felly o'n i'n meddwl ma' na ma' na lot o le reit neis fy' ma' i gysylltu'r gorffennol efo heddiw ag dychmygu beth os ydi rwbath yn bodo- os o's na rwbath yn bodoli tu hwnt i'r llen on' bod ni actually dim rili isio gweld o. Ma' sawl gwaith yn y st- yn y llyfr d- ma'r cymeriada'n deud ylwch 'dach chi 'im isio gwbo be' dwi 'di ffeindio allan. 'Dach chi 'im isio sylweddoli be' dwi 'di d- yy parhau chi efo'ch efo'ch bywyd normal yy heb antur yy weithie mae'n werth peidio ffindio allan pwy arall. Wel ydi a un o'r straeon sy'n crynhoi hynny ydi Arswyd y Maen, ma' Arswyd y Maen yn enghraifft berffaith o be' ti'n ddeud, cerrig yr orsedd Cymru ond ma' nhw'n diolygu rhywbeth hollol wahanol i mi o hyn ymlaen yym yn bendant. A ac un arall pennod arall sy'n a- aros yn y co i fi ydi yn y croen hwn yym fel rhywun oedd yn gweithio yn y Globe ym Mangor ucha am nifer o flynyddoedd, nid bod Peredur yn enwi'r glob, ond mae o'n... For legal reasons. For legal reasons. Mae o'n hyfryd o erchyll, ac os ga i un ddarllen ohono fo am ychydig. Mae'r hen groen hwn di dechrau pydru, mae'r cymalan gwegian, a mae craciau'n dechrau ymddangos mewn llefydd mwy amlwg na'r arfer. Mae fy wyneb, dim otsh faint o golur dwi'n rhoi arno, yn mynd yn fwy hagr bob diwrnod, ac mae mreichiau a nwyloi'n welw, welw. Hawdd i gweld nad oes gwaed yn llifo drwy'r gwythiennau marwedig. Mae'n bryd i mi gael croen newydd. Dwi'n eistedd ym mwth un o dafarndai Bangor ucha rŵan yn nyrsio gwydryn peint efo bysedd crynedig. Mae'r jukebox yn canu cân werin bop Gymraeg. Dwi ddim yn gyfarwydd â hi, a dwi'n rhoi 'mhen ar ongl am funud er mwyn canolbwyntio ar y nodau a'r geiriau. Mi ddysgis i'r Gymraeg naw croen yn ôl. Dwi'n aros am fy ffrind. Roedd tec fryn yn gyfaill i'r corff hwn cyn i mi feddiannu, ac rhwng un peth a'r llall, mi wnes i gadw fo fel cyfaill. Rydym ni wedi gwneud llawer efo'n gilydd dros yr ugain mlynedd dwetha. Mi yfon ni ormod yn Eisteddfod Meifod a diweddu trwy fynd i gysgu yn y garafan anghywir. Rwan, mae y plethu yma ti'n neud rhwng rhywun mewn croen rhywun arall, wedi menthu croen, wedi bod drwy sawl croen yn yn rhywbeth, fel dwi 'di ddeud, hyfryd o erchyll. Yym. Ond mae'n fwy na stori eraill. Be oedd gin ti yn y croen hwn amdano ni fel Cymry? So, yn y stori, mae gen ti rywun sydd yn, ryw, ryw entity, ryw endid sydd yn gallu um, cymryd drosodd corff rhywun arall. Fath o bod, the invasion of the body snatchers, math o beth, reit? Ond beth sy'n digwydd pan maen nhw'n cymryd drosodd rhywun arall? sydd yn Gymro yn yr achos yma, ydyn nhw wedyn yn troi'n Gymro, beth ydy bod yn Gymro neu'n Gymroes? A mae'r cymeriad mewn cyfarfod, Tegfryn, ei ffrind o, neu ffrind y corff mae o ynddo fo, mae Tegfryn yn gwisgo crys rygbi Cymru, mae o'n mynd i gyrsiau cynganeddu, er bod o'n methu cynganeddu, mae genna fo, mae o'n deud Cymru am byth bob tro mae'n gweld rhywun. Ac eto, ydy o'n fwy o Gymro na'r person sydd yn yn meddiannu croen y person arall ac mae o yn tr- yn yn o- o'n i'n sylweddoli wrth i ddy- sgwennu fo rili bod o'n gyfle i fi ystyried beth ydi hunaniaeth wedi identity sut pwy yda ni yda ni y pobol y- yda ni'r corff neu yda ni pwy sy'n tu mewn i'r corff fel petai ac felly ma' o'dd hwnna'n gyfle ri- o- o- o'n i'n reit falch pan gesh i'r syniad yna achos o'dd o'n gyfle rili i yym i interrogatio i edrych i fwy i fewn i beth ydi Bod yn X, reit, beth ydi bod yn Gymro, neu beth ydi bod yn ddim, neu, neu rhywbeth fel 'ny? Yy, ie. Dw- dwi'm isio difetha dim byd i neb, ond, yy, ie, yn ddiweddarach yn y bennod, ma' nhw'n mynd i'r toiled, ac os ydych chi'n mynd i'r Glob byth, ewch chi byth i doiled y Glob ar ben eich hun. Ewch chi mynd i toilet y Glob ar ben eich hun byth eto ar ôl darllen y bennod yma. Yym, heb aidd, yym, o gelwydd. Yym. Blas arall gen ti ŵan yy Peredur os dwi hynny'n iawn yym o'r bennod gwyliwr ar y tŵr, ma' hon yn bennod hyfryd arall. Ocê so 'dyn ni'n mynd i ga'l y côr eto ar ôl hyn so ma' hwn yn yn arwydd da. Yym ma' hon yn un o fy hoff yy benodau o'r llyfr, os dwi'n medru ffeindio'r thing, yy dyma ni. Yym ma' hwn yn stori lle ma'r prif gymeriad, yr adroddwr, yy dynes o'r enw Noor ydi hi, ma' hi yn ddynas yym sydd wedi dod o Tu allan i Gymru fyw yn Aberystwyth ac wedi dysgu Cymraeg ond oherwydd ei hil hi a'i yym chrefydd hi dydi hi ddim wedi cael lot o groeso yno ond mae hi wedi diweddu yn gweithio fel home help ar gyfer hen ddynas o'r enw Mererid a dydi Mererid ddim yn berson poblogaidd chwaith mae'n ddyn wrth bawb a does 'na neb yn yn yn mynd i'w thŷ hi ond mae Nŵr a Mererid wedi datblygu rhyw fath o ddiddordeb o yy rhyw fath o yym yy berthynas yy gyfeillgarwch rhyw fath Ond yn y rhan yma, mae Mererid wedi yym cael ei dychryn gan rhywbeth mae hi'n gweld allan o'i ffenast, achos mae hi'n byw mewn tŷ, mewn bwthyn bach ar glogwyn sy'n edrych allan dros Fae Ceredigion. Felly mae hi isio i Noor helpu hi i ffindio allan am y gwirionedd am y Bae. Fe ymchwilion ni gyda'n gilydd Ar y cychwyn, roeddwn i'n hapus i ddiddanu, fel ffordd o gadw ei hymennydd hi'n weithgar. Beth bynnag, roedd hi'n ddiddorol darganfod mwy am hanes y bae a'r traethau oedd ar ei hyd, a'r chwedloniaeth oedd yn plethu drwy'r cyfan. Ond fesul tipyn, cefais fy sugno i mewn i chwedlau Mereri. Dechreuodd adrodd hen hanesion wrthai, weithiau yn ei cyflawnder, a thro arall mewn pytiau annelwig fel brith atgofion. Straeon am yr hen ddyddiau pan oedd Aberystwyth yn ddim mwy na phentre pysgota, ac am y bobl a ddeuai i'w thŷ hi i siarad â'i mam a'i mam-gu, dynion a menywod hen ac ifanc, a rannodd eu credoau a'u hanesion gyda'r mererid ifanc. Roedd gan hon deulu a chyfeillion unwaith. Ond ail-adroddodd straeon eraill wrtha i hefyd, chwedlau o'r gorffennol pell, rhannau o'r Mabinogi a mytholeg debyg, ond nid yn union fel y cofiwn ni o'u darllen yn y brifysgol. Adroddodd hi hanes cantre'r gwaelod, fel mae'r celwydd yn y Llyfr Du yn ei adrodd, a'r stori blant rhamantaidd sy'n y gerdd ddiawl 'na. Ond hefyd, pan fyddai'r nos yn cronni o'n cwmpas, a'r golau o fwlb gwan y lamp yn crynu fel cannwyll. Adroddai hi hanes cantre'r gwaelod go iawn, fel yr adroddai ei mam y stori iddi. Dyma stori, meddai Mererid, o eithafoedd hanes Prydain, o filoedd a miloedd o flynyddoedd yn ôl, pan oedd fforestydd yn flanced dros y Gorllewin, a'r môr yn rhimyn llwyd ar Orwel Anwar. Iawn, so mae'r cor yn mynd i ganu ail gan, ac um, mae hon yn... Uh, Toche Cantref Gwaelod ydy'r gân, ac mae yy Cantref Gwaelod yn dod i fyny mewn sawl un o'r straeon, ac wna i ddim sboilio dim byd, ond mae'r syniad bod 'na ddinas o dan y don i'r gorllewin o Gymru yn rhywbeth wnaethon ni ddicydio yn fy nychymyg i. Felly mae hwn yn, yn uh, drefniant arall gan dad o um, Lorelai, y dôn a'r geiriau.

Dyna ni, clycha cantre'r gwaelod hyfryd. Um, ac o ran cyflwyno'r nofel, mae ma rhywbeth fel hyn yn anodd, di rhywun ddim eisiau deud gormod, di rhywun ddim eisiau datgelu gormod, ond da ni'n gobeithio bod ni wedi gallu rhoi Tamad i aros ym mhryd, dyna oedd bwriad y noson. Mae'n wir werth i chi brynu, mae o'n rhywbeth gwahanol, mae'n chwa awyr iach fel dwi 'di ddeud, felly da chi, ewch, ewch i brynu'r nofel ar ddiwedd yym yr ffarwelio mae Peredur a fi am wneud rŵan. Yym, dwi am ddiolch i Pontio am roi'r llwyfan yma i heno, mae 'di bod yn grêt cael gweld pobl, mae 'di bod yn grêt gweld y côr yn fyw. Diolch o galon i Rhiannon ac Awen Menai am ddod yma efo'r nofelau a diolch i hogia Llan bob man, Peredur. Ie, Diolch yn fawr i ti hefyd Aled am y cyfweld ac yym gobeithio newch chi fwynhau o, os dach chi isio holi fi amdano fo jyst cysylltwch a dwi'n gallu siarad amdano fo am am oesoedd dwi'n siŵr os yw chi. Felly diolch i chi gyd am ddŵad mae'n grêt gweld pawb. A ma Peredur ma i arwyddo yy os ewch i brynu rwan felly ie ewch i brynu.